بە ناوی خۆی بەخشندە و میهرەبان بەڕێز جەنابی سەرۆک بارزانی بەڕێز جەنابی جێگری سەرۆکی هەرێم بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران وەزیرە بەڕێزەکان بەڕێزان بەرپرسانی دەستگەکانی ئەمنی و هەواڵگەری ئامادەبووانی بەڕێز، خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمی ڕاگەیاندنی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی گرنگ و هەستیاری نیشتیمانی کە ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمە کۆبووینەتەوە کە لە هەمان کاتدا هەنگاوێکە بەرەو زیاترێخستنەوەی تواناکانمان و نەهێشتنی ئاسەواری دوو ئیدارەیی کە خواستێکی سەرەکی هاوڵاتیانە بێگومان ئەمەش لە سەرکەوتن و دەستکەوتی زیاتر نزیکمان دەکاتەوە ئەمڕۆش لە ڕاگەیاندنی دەستبەکاربوونی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستاندا هەنگاو بەرەو بە دامەزراوەیی کردنی سەرجەم دامەزراوەکانی بواری هەواڵگەری و تەناهی دەنێین بە ئامانجی پتەوکردن و بەهێزکردنی زیاتری ڕەوشی ئاسایشی هەرێم ئێمڕۆ کە بەم قۆناغە گەیشتوون جێگای خۆیەتی ئاماژە بە ڕابردووی پڕ لە سەروەری و بەرخودانی دامودەزگاکانی بواری دابینکردنی ئاسایش لە هەرێمدا بکەین. مێژووی دەزگا ئەمنی و هەواڵگەریەکانی ئێمە بەشێکە لە مێژووی شۆڕش و بەرگریمان کە ئەم دەزگانە لە میانەی ڕەوتی شۆڕش و خەباتی چەکداریدا ڕۆلی کاریگەریان هەبووە بۆ و کاریگەریان هەبووە و ئەزموونێک بوون بۆ بەرەنگاربوونەوەی پیلانە نهێنی و سێخوڕیەکانی دژمن و گەیشتن بەو زانیاریانە زانیاریانەی سوودیان بۆ جەموجۆڵ و چالاکیە سەربازیەکانی هێزی پێشمەرگە و کردارە سیاسیەکان هەبووە و ئێمە شانازی بەو مێژووە دەکەین. هەر لێرەوە سڵاو و ڕێزی خۆمان بۆ هەموو ئەو کەسانە دەنێرین کە ڕۆژگارێک لە قۆنەغە سەختەکاندا لە ڕێزی ئەو دەستگانەدا خزمەتیان کردو ئێستا لە ژیان دەماون و سەری ڕێز و نەوازشیش بۆ هەموو شەهیدەکانی کوردستاندا دەنوێنین بە تایبەتی و شەهیدانەیە کە لەم دەستگانەدا خزمەتیان کردووە بەڕێزان لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی گەلەکەمان هەوڵ درادام و دەستگاکان لە پێناو بەرژەوەندیەکانی هەرێم ڕێک بخرێن و کارا بکرێن، کە یەکەم هەنگاو دامەزراندنی دامەزراوەی یەکگرتووی ئاسایشی هەرێم بوو لەگەڵ دامەزراندنی یەکەم حکوومەتی هەرێم لە کوردستان و وێڕای گشت کێشە و ئاڵۆزییەکانی ساڵانی نەوەدەکان، دیسان ناکرێت ڕۆلی ئەم دەزگانە لە دوورخستنەوەی زۆر هەڕەشە و مەترسی لە هەرێم نادیدە بگیرێت. گرفتی گەورە ئەو ساڵانە و ساڵانی دواتری ئاسەواری شەڕی ناوخۆ و دوو ئیدارەیی بوو، هەر بۆیەش هەوڵی زۆرمان دا کە ئەم دەزگانە لەسەر بنەمای یاسایی و دامەزراوەیی ڕێک بخەینەوە. ئەوە بوو بۆ یەکەم جار لە ساڵی دوو هەزار و چوار بە پێی یاسای ژمارە چل و شەش ی ساڵی دوو هەزار و چوار توانیمان ئەم دەزگانە لە ڕووی پێکهاتەی پێکهاتە و جۆری کارەوە پێش بخەین، ئێستاش بۆ گەیشتن بە قۆناغێکی پێشکەوتووتر، و بە ئامانجی هەبوونی دامەزراوە نەتەوەیی و نیشتیمانیەکانی بواری پاراستنی ئاسایشی هەرێم بە فەرمانی سەرۆکی هەرێم لە دوای دراسەت کردنی زۆر کەس و لایەنی شارەزا و پسپۆر لە بواری هەواڵگەری و ئەمنی و یاسایی هەنگاو نراوە بۆ یەخستن و ڕێخستنەوەی دەزگاکانی تەناهی و هەواڵگەری بەم پێیە لە سایەی یاسای ئەنجومەنی ئاسایش و یاسا و پەیڕەوی پێکاتەکانی ئەم ئەنجومەنە هەوڵ دەدەین کە ئەم دام و دەزگانە بخەینە چوارچێوەیەکی نیشتیمانی تەواو ئەم دەزگانە بە پێی یاسا و ڕێساکانی پەیوەندار جێگای هەر دڵسۆزێکی ئەم نیشتیمانەی تێدا دەبێتەوە بۆ ئەوەی توانەکانی بخاتە خزمەت پرۆسەی پاراستنی ئاسایشی وڵات و سەروماڵی هاوڵاتیان و پێوەریش توانا و دڵسۆزی بۆ گەل و نیشتیمان دەبێت و ئەو ئەنجومەنە دامەزراوەیەک دەبێت بۆ کۆکردنەوەی باشترین توانای خەڵکی کوردستان لە پێناو پاراستنی ئاسایشی نیشتیمانی بەڕێزان، دامودەزگا نیە سەرکوتکەرەکانی داگیرکەرانی کوردستان و دوژمنان ئاسەواری خراپیان لە پاشخانی هزری هاوڵاتیانمان بەجێهێشتووە. بۆیە کاتێک دامودەزگای ئاسایش و هەواڵگەریمان دامەزراند، هەوڵی زۆرمان دام ئاسەوارە ئاوێتەی ناوبانگی دەزگاکان نەبێت و ڕەچاوی پرەنسیپە نێودەوڵەتەکانی مافی مرۆڤ بکرێت بۆ ئەوەی دەزگا ئەمنی و هەواڵگەریەکانمان بەپێی ستانداردی جیهانی کار بکەن و لە پێناو ئەمەدا بەرنامەی زۆرمان بۆ فراوانکردنی پەیوەندیە جەماوەریەکان داڕشت تاکو خەڵک لە دەزگاکانمان نزیک ببنەوە و ئەم دەزگانە بە خزمەتکار و پارێزەری سەر و ماڵی خۆیان بزانن و خولی جۆراوجۆری مافەکانی مرۆڤ بۆ ئەفسەر و ئەندامانی ئەم دەزگانە دراوە. پێویستە لێرەشدا ئەو ڕاستیە دووبارە بکەینەوە کە فاکتەرێکی هەرە بەهێزی سەرکەوتنی دەزگاکانمان و ئەو سەقامگیریەی هەرێم هاوکاری هاوڵاتیانمان لەگەڵ دامودەزگاکانی ئاسایش و هەواڵگەریمان بووە کە بێگومان ئەم دەستکەوتە مەزنە بەبێ هاوکاری و متمانەی گەلەکەمان بەدی نەدەهات. وێڕای ئەوەی هەوڵی زۆر هەبوو بۆ ناشرینکردنی دەستگاکانمان و بە شێوەیەکی ناڕەوا دژایەتیمان دەکرا بەڵام متمانەی خەڵک بە دەستگاکانی خۆیان لەق نەبووە و ڕۆژ بە ڕۆژەم پەیوەندیە دوولایەنە فراوانتر بووە تا ئەو ئاستە کە ئێستاش خەڵکانێک بۆ چارەسەری کێشەکانیان ڕوو لە بارەگەکانی ئەم دەستگانە دەکەن دەتوانین بە سەربەرزیەوە بڵێین ئاستی بڕوا و متمانەی خەڵک بە دەستگاکانمان گەیشتوتە ئەو ڕاددەی دایکێک زانیاری لەسەر کوڕەکەی بدات کە بە تیرۆر تاوانبار کرابوو و جگەرگۆشەی بدات بەدەستەوە، ئەمەش مانای ئەوەیە کە متمانەی ئەم دایکە بەم دەزگانە لە متمانەی بە کوڕەکەی زیاتر بوو. لێرەدا بە ناوی خۆم و گشت ئەفسەر و کارمەندانی دەزگاکانی ئەمنی و هەواڵگەری سوپاسی هاوڵاتیانی بەڕێز و جەماوەری خۆشەویستی کوردستان دەکەم بۆ پشتیوانی و هاوکاریان بۆ سەرکەوتن لە ئەرکەکانمان لە خزمەتکردنی گەل و نیشتیمانەکەمان. بەڕێزان ئارامی و سەکامگیری ئاسایشی هەرێم دەستکەوتێکە کە هەرێمی کوردستان لە ناوچەکەدا وەک نمونەیەک بەرجەستە کردووە دۆست و ناحەز دان بە ئارامی و سەکامگیری و ئەم ڕەوشە باشەی ئاسایش لە هەرێم دەنێن کە ئەمەش دەستکەوتێکە بنەمای گشت دەستکەوت و پێشکەوتەکانی دیکەی هەرێمە لە سایەی سەقامگیری ئاسایشی هەرێم، ڕەوشی ئابووری گەشەی سەندووە و بە سەدان کۆمپانیای بیانی بە دڵنیاییەوە ڕوویان لە هەرێم کردووە و سەرمایەگوزاری لە بواری جۆراوجۆردا دەکەن. لەم کەشە لەبارەدا، ڕەوشی سیاسی هەرێمی کوردستانیش پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینیوە و وێڕای هەموو گرفتەکان بە ئەزموون دەرکەوت کە هەم پارتە سیاسییەکانی ناو دەستەڵات و هەم پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان لەم کەشە سوودمەند بوونە. لە سای ئەم ئارامی و سەقامگیریە ئەمنیەی کە لە کوردستان هەیە دیموکراسیەت زیاتر پەرەی سەندووە و ئازادی زیاتر بۆ هاوڵاتیان دەستەبەر کراوە هەمومان دەزانین کە لە نەبوونی ئاسایشدا ئازادی هاوڵاتیان سنووردار دەکرێت بەڵام ئەو ئاسایشەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە کەشێکی باشی بۆ ئازادی و دیموکراسیەت ڕەخساندووە و لەم کەشەدا هەرێمی کوردستان بووە بە پەناگایەک بۆ ڕووتێکردنی هەموو پێکهاتەکانی عێراق لە نەتەوە و ئاینە جیاجیاکان تا بە ئاسوودەیی و دوور لە تیرۆر و تۆقاندن بژین وێڕای ئەمەش لە ناوچەدا بڕێندراوەکانیش دەستگاکانمان کاریگەرترین هێز بوونە بۆ بەرگریکردن لە هاوڵاتیانمان بەرامبەر بە هەڕەشەکان هەر بۆیە ئەوان بە بەردەوامی دەکرێنە ئامانج. ئەمڕۆ بە شانازییەوە دەتوانین بڵێین کە وێڕای ئەو هەموو تەحەدیاتانەی دەڤەرەکە و دەریایەک لە تێرۆر و تۆقاندن لە دەوروبەر و کێشمەکێش و تێرۆری نێودەوڵەتی و بەرژەوەندی وڵاتانی ناوچەکە ژمارەی گشت کردارە تێرۆریستیەکانی ئەنجامدراو لەناو هەرێمدا لە سەرەتای دروستبوونی کیانی هەرێمی کوردستان تا ئێستا ناگات بە ژمارەی کردارە تێرۆریستیەکانی یەک ڕۆژی ناوچەکانی دیکەی عێراق بەڕێزان ئەم سەقامگیریە هەر وە بە ئاسانی بەدی نەهاتووە، ئەم دەستکەوتە گەورەیە بەرهەمی گیان بەختکردن و شەونخونی و تێکوشانی بەردەوامی ئەفسەران و کادرانی ئەم دەزگایانە بووە. ئەم ڕۆلە قارەمانانە وەک سەربازی ون لە بەرە نادیارەکانی دەرەوەی سنوورەکانی هەرێم لە شەڕێکی بەردەوام دەبوونە و خۆیان کردوتە قەلغانێک بۆ ئەوەی ئەم شەپۆڵە تیرۆر و تۆقاندنەی لە دەوروبەر هەیە نەگات بە هەرێم و هاوڵاتیانمان لە کەشێکی ئاسوودەدا بژین و چالاکی سیاسی و ئابووری و کلتوری و کۆمەڵاتی بنوێنن. مەبەستمان لە باسکردنی ئەم ڕەوشە خۆ هەڵکێشان و هەژمارکردنی دەستکەوتەکان نییە بەڵکو ئەم دەستکەوتە مەزنە دەستکەوتی هاوکاری و هەماهەنگی گەل و ڕۆڵە دلسۆزەکانیەتی لەگەڵ ئەم دەستگانە و ئەم ڕۆبەرهەمی بەدیهاتوو ئەنجامی کارەکان باشترین شایدی ئەم سەرکەوتنن. ئەم ڕەوشە بەرهەمی گیانبەختکردنی ئەو ڕۆلە دلسۆزانەیە کە ئەمڕۆ لە نێوانماندا نین و لە بەرەی دژە تێرۆریزمدا گیانیان بەخت کردووە ئەم شەهیدانە و خانەوادە بەڕێزەکانیان لە هەموو کەسێ زیاتر شایستەی ڕێز و یادکردنەوەن بەڕێزان ئێمە توانای ڕۆلە دلسۆزەکانی نیشتیمانمان لەم دەستگانەتە تاقی کردوتەوە و ئەمانە سەلماندیان کە توانای زۆریان لە ئێستا هەیە زۆرتریان لە ئێستە هەیە و دەیانتوانی و دەتوانن لە زۆر بواری دیکەدا خزمەت بە گەل و نیشتیمان بکەن هەروەک لای هەموو لایەک ئاشکرایە دابینکردنی ئاسایشی ژیانی هاوڵاتیان تەنیا بە دورخستنەوەی تیرۆریزم بەدی ناهێت جیا لەم بوارە ئاسایشی هاوڵاتیان پەیوەستە بە ئاسایشی خوراک و ئاسایشی دەرمان و تەندروستی و ئاسایشی کولتووری و هەتا دوایی. چاوەڕوان بووین دەرفەتی زیاتر بەم دەزگانە بدرابوایە تاکو ئاسایشی هاوڵاتیان لەم بوارە نەشدا دابین بکرێت و بەرژەوەندی کەسی نەبێت بە کۆسپ لە بەرامبەر ئەرکێکی وەها پیروز و پیویست. لەم بڕوایەداین دەستکراوەی ئەم دەزگانە لە کارکردندا لەم بوارەنەدا کاریگەری زۆری لە قەڵاچۆکردنی دیاردەی وەک گەندەڵی دەبوو. لەمەولاش بە پێی یاسا ڕوبەڕوبونەوەی گەندەڵی و کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئەم دیاردانە یەکێک لە ئەرکەکانی ئەنجومەنی یاسایش و دەزگاکانی دەبێت و هیوادارین گشت لایەک هاوکار و هەماهەنگ بن با ئەم مەترسیە گەورایش وەک تیرۆر لە هەرێم دوور بخرێتەوە و چیتر بەرژەوەندیە تەسکەکان نەبنە ڕێگر لە بەردەم قەڵەچوکردنی ئەم دیاردە هەڕەشە ئامێزە بەڕێزان ئەنجومەنی یاسای شاری کوردستان چەترێکە کە گشت دەم و دەستگامیەکانی هەرێم لە خۆ دەگرێت ئەرکی ئەم ئەنجومەنە بەپێی یاسای ژمارە چوار ی ساڵی دوو هەزار و یازدە بریتی دەبێت لە بەڕێوەبردن و سەرپەرشتی و ڕێنمایەکردنی ئەم دەزگانە و هەماهەنگی نێوانیان و داڕشتنی سیاسەتێکی یەکگرتووی ئەمنی بۆ گشت دەزگاکان هەروەها کەناڵێکی ڕاستەوخۆ دەبێت بۆ کاروباری ئەم بوارە لەگەڵ جەنابی سەرۆکی هەرێم. ئێستا ئەم سیستەمە لەسەر بنەمای دامەزراوەی نیشتیمانی ڕێکخراوە و دوور دەبێت لە هەر بەرژەوەندیەکی حزبی ئەنجومەن سێ پێکاتەی سەرەکی هەیە کە بریتین لە یەکەم دەستگا سای شارمی کوردستان کە لە ڕووی داریەوە سەر بەنجمەنی وەزیران دەبێت دوهەم بەڕێوەبەرەتی گشتی هەواڵگەری سەربازی کە سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەیە سێەم ئاژانسی پاراستن و زانیاری کە سەر بەنجمەن و سەرۆکی هەرێمە لە یاسا پەیوەندارەکاندا بە وردی ئەرکی ئەنجومەن و پێکاتەکانی دیاری کراوە سیستمەکە بە شێوەیەک ڕێکخراوە کە لە چوارچەوەی سیاسەتە ئەمنیە گشتەکەدا پێکاتەکانی ئەنجومەن لە ئاستی خوارەوە سربەخۆیەکی زیاتیان دەبێت بەڵام لە ئاستی هەرمی و بەڕێوەبردن و سەرپەرشتیدا لە ئەنجومەندە یەک دەگرنەوە تەوەکەری یەکتر دەبن ئەزموونی گشت ئەو وڵاتانەی کە دام و دەستگای جۆراوجور و ئەکتیڤیان بۆ بواری ئەمنی هەیە سەلماندوێتی کە دەبێت گشت دام و دەستگاکان بەرەو هەماهەنگی و هاوکاری زیاتر بچن و لەژێر چەترێکدا کۆ بکرێنەوە تاکو سیاسەتێکی ئەمنیە گرتو و پەیڕەو بکەن هەرێمی کوردستانیش لەم چەندە بەدەر نییە و تا ئێستا هەوڵ دراوە دام و دەستگاکان هەماهەنگ و هاوکار بن و بەپێی ئەم سیستمە نوێیەش ئەم هەماهەنگی و هاوکاریە باشتر ڕێکدەخرێت ئەنجومەن و پێکاتەکانی بۆ گشت هاوڵاتیان کراوەیە و بنەمای وەرگتن لەم پێکاتەیە نیشتیمان پەروەری و دلسۆزی و لێهاتووی دەبێت بە ڕەچاوکردنیان پێوەرە هەر هاوڵاتیەک دەتوانێت توانەکانی بخەتە بخاتە خزمەت پاراستنی ئاسایش یاریمی کوردستان و خزمەتی گەل و نیشتیمان بەڕێزم لێرەدا جێگە خۆیەتی سوپاسی گشت بەرپرس و ئەفسەر و پلەدار و کارمەندانی ئەم دام و دەستگانە بە ئافرەت و پیاوەوە بکەم کە تاکو ئێستا بە لەخۆبردوویی و بە هەوڵ و ماندووبوونی زۆرەوە بە سەرکەوتوویی ئەرکەکانیان بەجێگەیاندووە و ئاسایشی وڵات و سەروماڵی هاوڵاتانیان پاراستووە، سەرەڕای نەبوونی ئیمکانیاتی پێویستی مادی و تەکنۆلۆجیای سەردەم، هەوڵیان داوە بە ماندووبوون و قوربانیدانی خۆیان و ئەو کەموکورتیانە پڕکەنەوە و ڕێگا نەدەن تێرۆریست و خراپەکاران بە مەرامی خراپی خۆیان بگەن لەم ساڵانەی ڕابردوو بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی توانا و زانستی ئەفسەر و فەرمانبەران چەندین خولی پێگەیاندنی جۆراوجۆر و مەسلەکی کراونەتەوە و ئێستا ئەم دامەزراوانە خاوەن ژمارەیەکی بەرچاون لە دەرچوانی زانکۆکان لە ئاستی بەکەلۆریۆس و ماستەر و دکتۆرا ئێمە بە ئەمانەتەوە ئەم ئەرکە پیرۆزەمان گەیاندوتە ئەم ئاست و قۆناغە و بە و هیوادارین لە چوارچێوەی ئەم سیستمە نوێیەشدا ئەوانەی بەرپرسیارەتی لە ئەست و گرتنی ئەم ئەرکانەیان پێدەسپێردرێت بە هەمان گیان و هەروەها بە دڵسۆزی و ئەمانەتەوە لە پتەوکردنی بنەماکانی ئاسایشی نیشتیمان بەردەوام بن و پێوەر لایان بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بێت بە هەموو پێکاتەکانیەوە. منیش لەم پۆستە نوێدا وەک ڕەوشکاری ئەنجومەنی ئاسایش یارێم زیاتر هاوکاری و یارمەتیدەری هاوکارانم لە ئەنجومەن و دەزگا پێکهێنەرەکانی دەبم و گشت تواناکانم دەخەمە کار بۆ ئەوەی ئەم دەزگانە نەک هەر لە کارایی جارانیان دانەبەزێت بەڵکو بەهێزتر و کاراتریش بکرێن و گشتیان پێکەوە لەو سیستمە نوێدا تۆڕێکی پتەوی پاراستنی ئاسایشی هەرێم لە گشت ڕۆیەکەوە پێک بهێنن. لە کۆتایشدا جارێکی دیکە سوپاسی خۆم ئاراستەی هەموو بەرپرس و ئەفسەر و پلەدار و کارمەندانی ئەم دام و دەستگانە دەکەمەوە و ئومێدی سەرکەوتنی بەردەوامیان بۆ دەخوازم سەری ڕێز و نەوازشیش بۆ خانەوەدەی شەهیدانی ئەم دام و دەستگانە دادەنوێنم هەزاران سڵاو لە گیانی پاکی شەهیدانی پاراستنی ئاسایشی هەرێم و سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و ئازادی و نیشتیمان زۆر سپاس.